हाय अहाँ के छी कैला हमर रास्ता अहाँ घेरे छी हे तोरा अभी मालूम ना हो कि हम सब क्या चीजे सच में बउआ हमरा नहीं बुझल अहाँ के छी से कैला हमर रास्ता रोकलिया ओए सुन हमरा कथी चाहिए हम कहै छी तोरा हमरा कुछ नहीं तोर जान चाहे जान ओए कथी जान के निकाल आ गया पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ देख तू सब के छे ओइ से हमरा मतलब नहीं है लेकिन तू सब बहुत गलती कर रहल छे हमरा साथ तू साफ और तो देव साफ हमारे सामने करने का तेरे से बाल भाव कि ना देखो बउआ अहाँ सबके हम गोर लगी छी यदि हमर देवर कोनो गलती कइने आबा ओहि के लागे हम माफी मांगी छी हमरा देवर के हमरा सिवाय दुनिया में कोई ना

आप तू मरे के लागी तैयार हो जा

एक बाप के बेटा जतैया भौजी भौजी यहाँ नहीं कानू नहीं कानू भौजी बउआ ई सब ई सब हमरा कारण से भेली भौजी हमरा माफ कर दू भौजी बउआ अहाँ के गलती नहीं अब अहाँ तो सही टाइम पर आबि कऽ हमर जान बचैली ह नहीं तो शायद आय के बाद हमर मुंह नहीं आ सब देख सकती भौजी जब तक हम जिंदा छी जब तक हमरा शरीर में सांस छी भौजी बेटा बन के हम अहाँ के सेवा करब अहाँ के किछ नहीं होय दे भौजी चलू भौजी घर चलू

जे ई सब एते दुख तकलीफ दै है एकरा सबके तो हमर कोनो चीज काहे पता नहीं लगित रही है जिने घोर में रावण लेखा करी तेने भोर रावण ही लेखा करी है तू बौआ चाह पी ले। पूजा कथी भेल कौन छी अहाँ बौआ ये कहू ने कथी भेल मौजी ये मौजी हम केन के घर में हम पैदा लो ले ले छी बौआ पहिने चुप हो ई तऽ कनिको देखती नहि तो ओहो लागे अपना सबके दिक्कत उहे ना ये घर ये है ना जे क्यों काइनो नहीं सकी अपना मन से आ नहीं अपना मन से हंस सकी है बौआ हम कथी कहू अहाँ तो एहि घर के बेटी छी तो ओते शासन सही छी हम तो पुतोह भ के एक डेग चलियो नहीं सके छी अपना मन से देखियो तो भौजी एकरा सबके एते घटिया काम क के कथी भेटतै आय

हम कहै छी भौजी हमरा असगरवा से ओकरा दिक्कत है त असगरवा जरा टकराओ ना कैले वही अबला नारी पे उ सब ना करी अत्याचार करी है आ जय दिन जे असगरवा के चंगुर में चलती ना त फाड़ देती एकरा सब के से बुझ रखो बौआ हम बुझे छिए ई सब मर्द जरे नहीं टक्कर लिया वाला है ई सब महिला पर शोषण करी है आब ना भौजी ये अत्याचार जे असगरुआ के परिवार पर करी ना हम नहीं बर्दाश्त करबी अब आप नहीं होती ना तो एकरा सबके क- विपक्ष में हम ठार भ जबै हे बौआ हम अहाँके गोर लगै छी एहन काम नहि करू नहि तऽ ई सब केहन काल सब है निर्दय सब अहूँ के नहि चिन्हत कि ओ हमर बहिन है अहूँ के मारि देत एहन काम नहि करू बौआ देखू भौजी अहाँ ई घर में रह के एते बर्दाश्त कथी ला करे छी हम तो कथी कहै छी घर से अहूँ निकल जाओ हमहूँ निकल जबै बौआ हम बुझे छी कि हम चल जबै लेकिन उ सब अपना बहिनों के खुशी नहीं देखा सकलक है अपना बहिन के खुशी के बीच में दरार बन गेल है ठीक है भौजी अहाँ के जे इच्छा हो से करू कनी देर लगी हमरा अकेले छोड़ दू ठीक है बौआ हम अखन जाय छी अहाँ के जे मन शांत भ जायत ने

भौजी सही समय पर तसगरुआ भैया चल आयल घर से बचा लेलक यही बउआ असगरुआ हमर देवर नहीं उ तो हमर बेटा है हम तो ओकरे मुंह देख देख के आए जिंदा छी नहीं तो हमू तो वही दिन मर जीती जे दिन हमर घर वाला मरले भौजी, अहाँ नहि कानू ने। अहाँ जे कने छी तऽ असगरुआ भैयाके बड़ मनमे तकलीफ होइए। यै बौआ, हम तऽ बुझै छी हम कने छी तऽ हमरा देवरके कते दुख होइए। लेकिन ई चीज ओ चंडाल सब हमर दुश्मन सब नहि बुझैए। कते धार बिगार केने छी से ओ सब बदला ले पहुँचि गेलै। भौजी, नहि कानू। संतोष धरू एक ने एक दिन असगरुआ भैया सब किछु सम्हारि लेतै वही आस पर तऽ जी छी बौआ कि हमर देव एक ने एक दिन सब चीज ठीक कऽ देतै लेकिन की जाने गेली ऊपर वाला कहिया ओ दिन लतै सब दिन बुझाय हमरा सब के ये ने दुख तकलीफ रहते कहियो ने वो अनदिन आते से हम सब सुख चैन से दुगो दाना खाय सकबे भौजी बड़का भैया के नहीं पता लागल नहीं पुलिस सब कहे से केना खूनी भेल है ये बौआ हम तो गरीब लोग छी भोर खाइ छी तऽ साँझ ला झोंकी छी आ ऊ सब जे हत्या कयने अइ अहाँके भैयाके तकरा सब लए मारे ढौआ रुपैआ अइ आइ काल्हिके कानूनो सब हमरा लए थोड़ी आयत कि जकरा लए ढौआ अइ तकरा लए जेतै उ सब दस सौ टा पचास सौ टा खून कर देती आ ढौआ फेंकती तो पचा लेते भौजी नहीं कानू चलो मुँह हाथ धो हम खाना निकाल दी ये बौआ अब तो एगो अही सबके देख देख के हम जिए छी नहीं तो कहिया के तो मर गेल रही